Thank you so much. Thank you so much. Eh, Omari. It's on Agisho. Eh, it's on Agisho. Koro nitie gima okela ka. Uh -huh. Omari ya wacho ni eh, pok otiek rekodu. Ah? Uh -huh. Obiro sawa. Ero. But nitiere gimoro madwa ni akwer jogi. In fact kamera oningo mak gini. Eh. Giwe wacho ni eti joluo kia Kiswahili. Oh, wakia Kiswahili. No, mano gima ok onego bed kanyo. Ah, okay. Nikech Kiswahili kaka nakoni nobedo derived from Luo. Ah. Kata okay. King'iyo king'iyo ngeli. Hey. Eh. Ngeli ya awa. A katika hali ya udogo na wa katika hali ya uh, ukubwa kwa sababu wingi. Hero. Anakuja wanakuja donge. Wanakuja. Tudongmane ma eh, edo Luo. Abiro goyi, wabiro goyi. Ngeli ya awa. Awa. A kana chiel wow. waka wang'eny. Donge yuda. Eh, mani ngi Kiswahili. An kodi. Aya. Bodro.

Eh, mano e gima nawacho kik ithua gi josiaya iyudo ka ja- jaomo bei ng'ato ochwe to en e dhoduka ni miya gode barore tipeni gode barore to ang'o yawa kdf Ni miya gode barore Owacho ni josiaya kia luongo mattress nyaka kawuono. Ni giluongo nade? Ni godhro. Emomiyo ok uh, ok awacho marach Tim Ramogi thank you so much. Eh. Iyudo ka jo eh, jo- jo- jo Siaya mondo mi ket ni somo habari. Eh. En ga gik matek nikech moro biro chako ni gonyo to gionyo mbula, yo mbula gi gonyo gima gitamo yawa.

to jo girene nitie joma ketho ga joluo eh. gin ga jokanya gi gin ga jogenya joma chako ga ni onyu donge momiyo ok ginya wero national anthem mbula e mungu nguvu wago kanye eh, eh, en ng'eni kochachni kapod udwa wero national anthem tupenyo ni ng'ani be dwa wero national anthem adier nikech ing'eni ka ng'ato dongo ni emu emu iwinjo ni eh, mano to national anthem dho notame kwanyo to eh, mbula to kendra dwal be mbula mbula eh mbula mb ai to mbula ni be dhiga eh, national anthem eh nango eh wapi makofi ya Jose ndani ya nyumba wangi josiaya wangi josiaya wasewacho jo jokanyagi Wa- wasewacho jo Homa Bay. Homa Aha. Bay. Eh, ng'ama pok waluongo en migori jo migori ni kanye migori nitie mani ing'eni ing'eni migori en kaunti mar mit kabisa Eh? Mi- migori Eh. kaunti mar mit kabisa Mit ma- to gipure tiang' aji iyudo ka nyathi migori Eh. ng'ato ji somo Eh. to en en e simba Oburo tiang'. ah, onye- onyamo tiang' Onyamo tiang' ahinya. mano jamigori jamigori Eh? Eh. Awinji. iyudo ko gweno olorore olorore e simba Eh. kendo swete nigi kore nono Apu weri koda. Ah. Kiduong'o ni. idwong'o Iyudo kaka bwana wuoyi owuok oya tich bwana. Koro gima ne otime ma koro duogo dhi eri. Ing'eni kiwinjo kes no to ipani kes ma okoni eh nyathino otimo tim marach mana nyathi jaklas adek datim tim no. Jaklas adek. Ni nyamo nyamo tiang'. Ogi otiang' ogigo ni otiang' oa. Tiang' to. But koweyo ya nono maonge tiang' no. Owuok marach mi ya nyathini ok nyatimo tim. Otimo. timo chako sa aboro tieko sa apar gachiel Aya kodi. Aya, mago jo Migori. mago jo migori wapi makofi ya migori ndani ya nyumba Awasemo jo Migori. Kisumu. kisumu wachaka chaka gahero Aya, ka wabiro. Aya, ing'eni ing'eni jahero en onge gimochune nikech sama koth chwe ting'eni oyoro pi koya e sitting room sama odhi e bedroom to onindo ma piny ru koro in idwa chune gang'o jahero piny ok chuno ni nyakano ni kaw nyakano eh. piny ok ochune pi nosebedo koyoro ni ng'eno dhi e bedroom oya e sitting room ang'o motimore gotieno dong' pi obiro ma kano opong' koro nyaka nodong' kacha cha opong' dong' ng'e kaka pi jatemre cha eh. sirikal isaidia waseyoro pi jomedia jomedia jomedia jomedia habari yako mpenzi msikilizaji